שקויעך פארן צוריק קומען צו נאך א שמועס, די בארד ווערט שוין לאנג ברוך השם, איך וויל היינט ארום רעדן די קאנצעפט פון גילט, וואס דאס איז, פארוואס מען האט עס, און וויאזוי מען קען דיעלן דערמיט, מען קען נישט עכט פטור ווערן דערפון, באט מען קען דיעלן דערמיט. די וואך.

פאר זיין חבר היא נכנס תחתיו לכל אנשין. איינער וואס מאכט דעמעדזש, וואס קאוזט א צווייטן צו זינדיגן, דער וואס האט געקאוזט די ארידזשינעל דעמעדזש נעמט אלע חטאים. די קוועסטשען איז פארוואס? די ענטפער איז סימפל. שטייט דאך אין אלע ספרים הקדושים אז ווען א איד איז ביים דעת אין אדם חוטא עכ אלא אם נכנס אלא אם כן נכנס בו ריח שטות. אז א מענטש זינדיגט נאר אויב ס'איז אריין אין אים א ריח שטות. פון ווי קומט דער ריח שטות? די אייבערשטער האט עס מיר אריינגעלייגט? איינער האט מיר עפעס געטאן? און ס'איז צוריק צו די סאבדזשעקט פון וואס איך האב גערעדט פאריגע וואך, אז מענטשן טוען נישט קיין אינסעין מאווס, נעמען נישט קיין צודרייטע שריטן אין לעבן, נאר אויב זיי זענען גאר צובראכן. און. ווען מען רעדט פון אידישקייט, ווען מען רעדט פון אנטלויפן פון אידישקייט, זיך באהאלטן פון אידישקייט, אדער מען רעדט פון עקספיריענסן אידישקייט אויף א ביטערן אופן, פרעגט זיך א סעפערעט קוועסטשען, פארוואס זאל איינער אנגיין אזוי? פלעין וועגן זיך צו האלטן אין א סיסטעם? און ווען די ענטפער איז יא, איז דאך אסא ביטערע לעבן. ס'איז אזא ביטערע לעבן, דאס קומט מיט ווען א מענטש פירט זיך נישט אויף אינדערהיים אדער ביהיינד קלאוזד דארס אזוי ווי ער פירט זיך אויף אין בית מדרש, דאס קומט מיט שעם, מ'מאכט זיכער די ווינדאו שעיד זאל זיין פארמאכט, מ'קלינט אויף די סירטש היסטארי פון די בראוזער, מ'גייט אינקאגניטא, מ'קלינט עס נאכאמאל זעקס מאל, און דער שעם. איז די זאך וואס ברענגט די מענטש צוריק נאכאמאל. פארוואס? וועגן א זאך וואס האלט א מענטש אין באהאלטן אין סיקרעט, וואס איז שעימפול, קומט אריין אין בעסמעדרעש, קומט ארויס אין די פאבליק, און ער טראכט זיך צו זיך, ווער בין איך, לאמיר זיך נישט פאפן, איך גיי מיט ווייסע זאקן, איך גיי אפשר מיט א שטריימל באט קאם אן, איך טו דאס, איך טו יענץ, אהער און אהין. דאס איז א גילט וואס האלט א מענטש אראפ, דאס איז א בושה און א שעים און א גילט וואס האלט א מענטש אראפ און ס'לאזט מען נישט אוועק ריכטן. וויאזוי קען מען אוועקגיין דערפון? סאדענלי איך וואש מיך מיין הענט, איך גיי די, פון היינמאל אן און ווייטער ווען איך צוקנייטש מיך מיין אויגן אין בית מדרש אזוי גיי איך מיך אויפפירן אינדערהיים, ס'ארבעט דאך אבער נישט אזוי. א מענטש איז א מענטש, נסיונות זענען נסיונות, דאס לעבן טוט וואס דאס לעבן טוט. ס'איז שווער אסאך מאל. וואס איז די ענפער? דארף מען צוריק גיין ווי די זאכן האבן זיך אנגעהויבן, וויאזוי קומט אן א מענטש צו עקזיסטן אין לייף אויף אן אופן פון לאמיר זאגן א דאבל לייף, וויאזוי קומט אן א מענטש צו עקזיסטן אין לייף אין אן אופן אויף א מהלך וואס איז עכט שווער, צו מען לויפט ארויס, מען לויפט אוועק פון די קאמיוניטי, מען לויפט אוועק פון די מהלך החיים, מען לויפט אוועק פון די פון די קהילה צו יענע קהילה, פון די שטאט צו יענע שטאט. און ס'קען זיין אז מ'לויפט באט מען אנטלויפט קיינמאל נישט דערפון, ס'לויפט אונז נאך. און די אמת איז אז מ'ווערט קיינמאל נישט פטור דערפון. באט וויאזוי קען מען עס הענדלען אויף אן אופן וואס ס'קען אונז געבן עטליסט א טול אז איך מוז נישט בלייבן סטאק דערמיט. דארט וויל איך אנקומען, איך וויל נישט בלייבן סטאק דערמיט. דאס זאגט אונז דא רשי. א מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע סגולה און פאקט. ווען מען טראכט זיך צוריק, וויאזוי קומט אן, וויאזוי קומען אונז אן צו טון זאכן וואס אונז ווילן נישט טון? וויאזוי קומען אונז אן צו פירן א לעבן ווי אונז באהאלט מיר זיך פון אונזערע ווייבער, פון אונזערע קינדער, מען האלט זיך דיסטרעקטעד מיט א טעלעפאון, צי אנדערע זאכן וואס מען שעמט זיך נאך דערפון מער, צי מען פירט זיך אויף אויף אן אופן ווי. מ'פילט ווי מען לעבט א דאבל לייף, צו מען אנטלויפט פון די קאמיוניטי, דאס קומט נישט פון גארנישט, עפעס איז געשען, און ווען מען זאגט עפעס איז געשען, רוב מאל האט איינער עפעס געטון צו אונז, ס'האט, ס'איז געווען א קאוז פאר פעין, ס'קען זיין איינער האט געקאוזט די פעין פאר יענע מענטש, און יענע מענטש האט סך הכל געטרענספערט זיין פעין צו אונז, דורכן טון נישט געשמאקע זאכן. באט די פאקט איז דאס קומט פון ערגעץ אנדערש. און ווען א מענטש שטעלט זיך אפ און הייבט אן צו טראכטן, דאס קומט פון ערגעץ אנדערש, דאס איז נישט מיינס, ווי מען זאגט אין ענגליש, איטס נאט מיין טו קערי, דאס איז נישט מיינס צו אונען, דאס איז נישט מיינס אנצוהאלטן, דאס איז א צווייטנס חטא, דאס איז א צווייטנס שעים, דאס איז א צווייטנס גילט. נאו, וואס קען איך יעצט טון פאר מיר, פאר מיין סיפוק, פאר מיין נשמה, פאר מיין העפינעס, פאר מיין עקזיסטן היער ענד נאו? הער די פייגעלעך, וואס קען איך טון צו דאס ענדזשויען און דאס עפרישיעיטן? נעם די גילט וואס איך לייג אויף מיר און איך האלט עס ביי מיר און איך און עס און לייג עס וואו ס'באלאנגט. דער וואס האט שלעכטס געטון, דער וואס האט וויי געטון, דער וואס האט גע'גנב'עט, דער וואס האט אביוזט, דער וואס האט ארויסגעווארפן פון ישיבה, דער וואס האט דענייעט אין די מוסדות און געקאזט טרעמענדעס פעין און אפהיעוול פאר שטותים והבלים, דער וואס האט גערעדט די לשון הרע, די אלע מיני אנדערע סינעריאוס וואס עס קומט אונטער אז א מענטש טרעפט זיך אין אזא פלאץ פון פעין. גיוו איט בעק טו איטס רייטפול אונער, געב עס צוריק. פאר די אונער ווי ס'באלאנגט, און איך מיט דיך, אונז דארף מען אנגיין אין לעבן צו שמעלץ צוטראגן, שפעטער וויאזוי ווערט מען פטור פון די זאך, פון די אישוס, וויאזוי ווערט מען פטור פון די שעים, דאס איז א פראסעס, דאס קומט מיט ארבעט, באט די פירסט סטעפ איז, געב עס צוריק פארן אונער, והישב את אוהביו. מ'האלט עס נישט ביי זיך. שקויעך פארן וואטשן, שקויעך פארן אויסהערן. קליק לייק ענד סובסקרייב, יא אזוי גייט עס, קאמענט, פאסט אפיניענס, שעיר די פידבעק, שקויעך נאכאמאל פארן אויסהערן.